Lubok lok wutye eh wubedo kumot dano tye ka koko can tye ka cwalo lutino i gang kwan ki ango an abedo kany gin amot inge wun lubok lok wun pe wuye ni an aywe mm an dong awe aa boko lok me video ki ngo ngo ni dong awek dong bot bulu eh wan dong wacak neno lok me pit gi ki kot ma dong opoto ni. yabo opoto ki ngogi ento wun pe wuye man ogola ki retirement ni omyero kong ool odowa duk cen an nongo ange ni peko ma wan watye kwede peko mapol ma dong kome lacwale dong dano tye ka keto cwinygi ki jami ma pire tek o lok ma tye i kin lok ma lawotwotgi pud tye obuto moyo enoni jami ma pire tek. Oh lok ka kun bedo calo lacol parliamentary group mm. lok tye matek kenyo a man lawo ma enda wawiny ni mm. lok enu wawinyo piny tit man lawo ma enda wawinyo o oh, kono latela moni no tye cero guro dano ka moni twol aryo opor ki wiyat Lubol kwir dok pe gingwec. Meno ere weng tye i kin jami mubino ento dano dok olingo. Ee, lok acol dong maro jok. E, e, e, e. Lamego moni dong otuko i turu intanet ongenyo iye ko kwici kwici kwici kwici kwici mm an onena wai an lok keken dong pe amito agam wek abed mor aket ma wanga ento wun pe wuye lubok lok wa lawu omaca gitye ka yweyo in dong ineno gin magi cwalo video ni ci ma keken mito tyeyo mm. ki gum maber ka ma gin aye tye iye ni video me miyo ni en pe yape inen wek so ngat mo dong ogo cimo tita ada tita pe aneno gira ento kit ma giwaco kwede giwaco ni lamego mo onongo gin tye o gin ked woma mo kare ma dong woma dong otyeko en timme gine ne timme wica-ti ci woma dok nen calo pe oculo. Ee ma awinyo lameni ci kiniga okwanyo bongo pa woma, owwanyo en wanine woko odiyo ki layweto woko okwanyo pulani odiyo ki layweto woko okwanyo bongo pa woma, woma dong odong mere ka buto dong cur mere dong cwer mere wurr wurr ee aryo adek lamego ni awinyo ki kiniga gidongo lem buki dongo lem buk ma lam odoge o loko wa i laconi in tin ka pe icula in bi niang o ngo ma iyomo neno poto ngo aa nyeri dong nyeri ca awinyi ti kam loko mere mot ngo dong nongo ityeko gin ma in itimo mene dok bene pingo lutal-li weng giloko mot kite ni Pien nene mono can me dongo i poto bene nene twero bedo i slow motion ma ni en pe kumane kome doki an awaco ya joni en ci ki cimo ilari ti mo me difference ba mm? nyer awiny bolo mere base mono mm, ka dong ityeko mini ni mm? Ento inen nongo ityeko mini ni ci dong gin lung in dong inen ngo ma in dong itimo nongo bongo eni bongo dong tye i te laywet lamego ni kidiyo king calo otingo kicaa lubongo lok so an dong tin dong apenyo an awobo ya jon ni lamego ni dong otwe ma awinyo omado omiyo ayara i lem buki. Dong lubok lok tye ki peny ba. Nge lubok lok lujok dwong dwong ma ye. Gin weng gen gina gin miro ni enu ter ye itgi. Giti ki peny dong o en nyeri miro cu loko. En nyeri miro cu loko en do gino coyo ke buki dong. Jo oken ni a buki eni mono buki eni kite wan winyo longo longo mo buki nen calo buk ma gina ma ad cover en man me gine ni. Pa ma pole ma accountant gimaro tingo ne ni. eh book ene book pe dok book man pe fair gi mucana and tak two pages ba pien dano wa gini cha obedo longo longo mo ma lubok lok okene waye ni ka in wi po i kare ca ma pud ngwec i bar paco gi goyo start abao eh on your marks get set ba ni gini ca obedo longo longo mo ma ka eko me bar paco ogamo agama iwinyo wai gicelo ricaja iye Mm. Lubok lwok oken tye kwedo ki lwok mogo ni ah man eni man man ki. Man ki siran mutimme. Myero inen ni kongen digi adek mo oto iye. Ci ni nge be kat jema ket eni. Tye ludiro mukene ma dong gin tiko ki kalare jeba wa shon. Men no myero gitom latin ni gitom wa en ki nyeri wa. Ki kama gero tim ye bali myero gichitom ye. Ci dong erero wa lubok lwok. Lubok lok okene gitye ka coyo ne keny i wang buk keny ni aa aa gin adong tye ma omyero otime en aye ni nyeri omyero gimako oo nyeri omyero gimak oo pingo nyeri dong omako video ma kun lamego ni tye ka timo jami gin otimo jami mung pingo en dok recording video ni obayo ka maleng jalo myero cik omaki inen ci dano ogwinye ki lok ba. Ee, lubok lok dano ogwene ki lok. An dong awayo ya jone. Jwi dano. Wel kumeri te malo cuki dano lingo. Ngata mito lok iye pe. Eh? O ko accident tye atime yo ma yo tye marac dano lingo. Ngata mito lok iye pe. Mm? Lok me cung tye ka bino lacen gi loko lacoka wi mony dano lingo. Geno mo pe. En man en me tal li eri. Wadon lac ko. Walony to kuya. Eh? Eni dong dano man wi dano wilo ni kot bedo dugo be eh lok me pur cam ki ngo kome dano weng pe ye internet kun opong ki dok video ni cani ka ono ni lamege ni gini ket jali no ni gi gin no joni no wa nalo bale medol hmm? ko ini nen ko kitimi dong an macalo lawil lubok lok an nge pol ata lok ka dong waloko kit eni dong gi bol iye dong pwony mo manok me namba acel ka in ineno ka bal tye lamego ni pingo timo gini eno ni meno lapeny ma omyero ipeny namba acel lamego timo gini eno ni pi en ni agreement ma megi gini kit lawil pien ka dong in tye wai gino moni gi culu dong icato o giculo ngo giculo jami ma gicato ma lok ma dong tye en aye ni nyeri ka en onongo dong en ecito ki miti me wil onongo myero en ocul cul kuman ba meno namba acel namba aryo kit ma lubok lok tye ka ngeye kwedgi lok-ki ni pingo nyeri omako video-ni Pingo omako cal pa lamego-ni, video pa lamego-ni ma tye ka timo kodi timmi enoni? Meno namba aryo. Namba adek, en aye ni kit ka dong kiniga dong omaki nining ma pe dong giculo gino moni ma in onongo dong itye kwede? Ci adadeyine ni kiniga dong in dok idwoko dok i kom komjok? The stool of the wizard otimi ngo?

Guburo lutele kar kobi ni kape ludiro district gukati ki kwon gi nying gi weng kama leng. Ludiro ludiro district oneko cim nek mo. Plesa ki malo. Luwolo luwolo oloko eri dek tek mo ma dong bedo pelar eno. Cik waco ni ngo? Man eni nongo lutino lutino mo mukene ma ngeyo cik dong myero otim eno lok me public nuisance ni eni i poto ka itere i kome ono ma nyuto jali eni omyero nongo onong adabu mo omyero onong adabu pien en ka inyebbe mere Ki ibedo ka timo timme ni labongo gine, mm, labongo cul ci neno en aye poto i peko. Dok bene cik acul waco ni ngo i lok ma kiti eni. Ineno ba gine gitine, kare okene in tamme ni tye expressing cwer cwinyi, en dong in dong ikelo kisirani woko i komi. onyo ki ngato moni ma in ibedo kwede ni. Wan naka wan onge ni ka giyilo twongo malo en omito wa niang dok kong angol en man me dongo buk oko kite ni puk puk puk puk emito ka keny kong wa niang angole ni ka in dano ma in idongo lem buk oko kite tyen lokke ni ngo ma lube ki cik acoli ngo ma omito ki tim wek ki lony nyimi kato kene otimo me tim mingo pe onywal ba. wubed ma wutime me miyo miu kite eni, ci wun wumi niang maber. Dong lok mapol peke, rwok lok dano dong odok i kot dong odwo en dano ocito i poto. Kong ni eni bene ka in ineno lokke mot ba, peko ma tye madit en lok me tela. Udito kanica ti kwene? Lok ma gin ma kit eni, man these are social issues ma pire pe dano. Man eni man moral decay. Jami me mung ma dong no nene giketo ni gitimo i dyewor. Man kono un un unango te atabo ni dyeceng atye dok bene an lacen ca akude no pe amito yelowu ki lok pien aniango wun wubedo ki peko me lyeto gang kenyo. Ento wan aye bedo ka monitoring. Dak me latin mo keken wa calculating ba dwe hmm? kare me lyeto en ma wan kare rye matek-ki obedo i dwe me aryo ki dwe me acel ma lyeto obedo matek gang kenyo ka wan oneno ki lutino mo kicoko nywalogi i dwe me abongwen ki apar wun gurup pi enoni Nongo wun dong wun aye wuweko lyero-ni dong obedo ayero bot tutwal-li. Kong ki lyero-ni enni nongo wun pud wubedi kicikicik ka timo ngo calo kot ki jumi? Eh? Dong lubok lok, lok ma keri enni dano ko oworo lutino anyira, wun wuwor dok bene wun co wun wuyela. Hmm? In ini cito ki kit jami ma kit enni pingo? Pe inen man kadi leyo kede ki wii. Dok be lamegeni otimo bal, lamegeni omiyo aneni lwong nying jal-liyo ka maleng te dyel. Ma wacco ka ni bilwongo nye, tu lwongo nye ni in ma in timmi ni eni, ilwongo dong ka ni bidwongo buk dong buk dong ma ilwongo kede nying nyiri atye. Wek wan ongeyo, gingeyo jal-liyo ko, eh? Lawiny omak jali nino ma lacen dong pe timo time gin aber mere ki jami ma kele ka ineno okato kit eni man dok dano dok kong ywe wagen ni en ano jwigi wire ko wa i ca weng nongo gibedo i kici kici kici ni kong dok gimako brek an wa nino mo ka dok itamo wi dano dok owil ka dok ici ireto mo ni lyeny inen so lubok lok man aye lok ma an amiwa. lutela me tekwaro ineno ba lutuwa jami mukene in ineno wai jami ma marep kun bedi cawa ni poke me i gang kal-li gurup moni wai wan orwot gurup moni wai wan aye orwot kumbe dong keliwa peko ba ineno man dok lutela MP dok gitye kacelu. gin bene dong opokke, danne weng dong opokke. Ludito gutiwa matek onongo en kanica ki lok me tekwaro ki dong en lutela en aye yero aye tutwalle en aye malo ma ni kono minicita gini ki MP gi nga nga gini man komiti ca ni kin jo na adek-ki eni dong weng nga ma dong tye ka timo ngo kakenyo-ni aneno ma abibino ayub iye video mukene. ento wiye wiye jami mukene na dong in ineno moral decay mogo ma dong in dong ineno ni eni man dong tyen lok ni tela ki malo dong gap tye ineno lubok lok wun joni ituko yela ni an abino abina gin anen ka mo gin wuketa iye ento an onongo pe amito donyo ki lok eni dong lok ma tye en aye ni lok pa lamego-ni ca-ni ki video-ne ki ngo ki mukati ka maleng-ngi ni en wun eni kit bed ni lubok lok lapenygi muken tye lapeny mer me miu ento pwony myero wan onongo ki kit tim me ngene pe onwone kuman ba ka boko lok ki gonyi